איין גערמאן איז אמאל אריינגעקומען צו מיר, ממש געוויינט און פארטרערט זיינע אויגן, ער זאגט מיר איך קען נישט מער, איך קען נישט מער, איך וואס גייט פאר? זאגט ער מיר איך קוק דא אויס ווי א וואוילער אינגערמאן, האט אויסגעקוקט ווי א ערנסטער יונגערמאן, א מבקש, א וואוילער. דו האסט קיין השגה וואס איך גיי דורך, דו קענסט נישט פארשטיין מיין פעין, איך מוטשע מיך, איך רייס מיך אויף די גראדע ווענט, יעדע פאר טעג גליטש איך מיך ארויס, איך גיי ארויס פון כולל און איך גיי אריין אין קיאסק, איך האב שוין אויסגעפיגערט וויאזוי איך קען אויסשפילן די פילטערס, איך האב שוין געקויפט סמארטפאונס אן א פילטערס און געקוקט דאס ערגסטע גאנצעטע נעכט, מיין ווייב האט נישט קיין אהנונג וואס גייט פאר באט שי סיס סאמטינג איז ראנג מיט מיר, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וואס צו טון, איך בין איך ווייס נישט וואס איך בין, ער שלעפט ארויף פון זיין טאש עפעס א קונטרס. פון איינע פון די משפיעים, און ער זאגט מיר, די, די, דא שטייט אז דער אייבערשטער האט א מורג הנאה יעצט מוז איך מיך מתגבר, אבער איך פארשטיי נישט וויפיל הנאה קען דער אייבערשטער האבן א טאג פון מיר, איך רייס מיך ביי די גראדע ווענט, איי דזשאסט, וויפיל איז די שיעור? ווי אריין טון א שטיקל שמועס, איז ארויסגעקומען פונעם שמועס וואס ער האט שטארק ליב, וואס עס געבט אים א מורא'דיגע געשמאק, געוועזן לערנען פנימיות התורה, ספרי תורה, וכדו' א כולל דא וואס לערנט. סיסטער תורה, שרייב דיך איין דעם כולל. זאגט ער, נו, איך בין דאך א תמ'ניאק, ווי האב איך צו גיין אין אזא כולל? זאג איך אים, שרייב דיך איין, דו גלייבסט נישט אז משה שבא יחזרנה למיטב? זעץ דיך איין, הייב אן צו לערנען זאכן וואס רעדט צו דיר, פנימיות התורה רעדט צו דיר, שרייב דיך איין אין פנימיות התורה. סאו ער האט זיך איינגעשריבן, כ'האב אים געטראפן פינף יאר שפעטער איז ער געקומען צו מיר ביי א שמחה, און ער געבט מיר מזל טוב, און איך פרעג אים אין די אויער, אריין, כ'האב שוין לאנג נישט געהערט פון דיר, אזוי גייט עס? זאגט ער, ברוך השם, דער אייבערשטער האט שוין געטראפן אנדערע חברה פון וועם צו האבן שעשיעם, מיך לאזט ער אפ, איך שיין, איך האב נישט, איך לויף נישט אין ערגעץ נישט, איך זוך נישט קיין תאוות, כ'דארף נישט גארנישט, איים ברוך השם איים אקעי, ער זאגט, איי דזשאסט קאדנט בעליוו איט, כ'האב דזשאסט געדארפט טרעפן מיין אייגענע פלאץ. יעדער מענטש האט זיין פלאץ ווי ער שיינט, יעדער מענטש האט זיין חלק מסייעין חלקינו בתורתך, יעדער מענטש האט זיין חלק אין די תורה און אין אידישקייט וואס רעדט צו אים, צו זיין נפש, דארט פילט ער א תענוג, דארט פילט ער א געשמאק, טרעף דיין פלאץ, טרעף דיין פלאץ ווי דו קענסט תורה, עבודה, חסד, נישט קיין חילוק ווי דיין פלאץ איז, טרעף דיין פלאץ וואס רעדט צו דיך.